a ku ri busy ngopfu guys it was we so so so busy a ku nga tirheki a ku nga tirheki you can see there a ku ri busy n'wana madala a ku ri busy ngopfu a ku ri busy ngopfu so and i'm also happy to report that uh, mati hi ve hi ma kuma as you can see ku ku tsakame ngopfu laha hansi so that's good news you know ya so ni khome xikwavava la minkarhi ya mukhuhlwani lowu n'wana n'wana masiku lama se yi le ku khohloleni these days loko u khohlola vanhu va ku languta ni khohlorinyana mavhiki lama nga hundza nyana eyi vanhu va va ni languta laha ka pick and pay ni ku heyi ya so

a ku na ku yi ta basa n'wana mhani matirhelo ma so a ma basisi a ma basisi lamo so yeah guys um, as you can see with the title we're about to look at the lineup guys i'm i'm tired i'm really really tired that's why even my head is pounding right now uh, that machine was so loud Uh, this machine that they use, this machine that they use, it makes a lot of noise. So I was so close to it because I was trying to capture pictures and all this this thing just to see what what they're doing exactly there. ma swi tiva ku loko mo ze mi mi rhumela vanhu ku va mi tirhela makaya swi kahle ku va kona ku hi swa endla kuma ku va onhela so yeah i just hope ku swilo swi fambe kahle

ku mi titwa njhani hi ti-lineup letintshwa xitichi xi vuyele matshan'wini na you know uh, vanhu vo tala va kha va rilela vanhu vo hambanahambana ku va vuyela ka ti-show to karhi kumbexani va vuyela a aka aka aka xitichi n'wena mi swi mi swi mi swi vonisa ku yini where is that uh, presser it's actually on my

uh, effective monday 6 april so already swin'wana mi nga va mi swi twini already just that mina ni busy ngopfu ni nga ni nga vangi na nkarhi the weekly line up will see radio and tv presenter kensa nyango take over from 9 uh, to 12 so kensa nyango will be there

G1 is the fact that when I look at his life, I look at him and say, wow, evuton'wini kahle kahle a swi lava munhu a give up ka swilo leswi a swi endlaka especially loko munhu a ri na talenta ni le show ka mugaka la ka nkanelo wa gingirika ni vulavula hi ku g1 deserves better you guys remember that ku ni vulavula hi swona some of you don't but some of you were criticizing me for saying it but i actually said said it

a swi olovi ku munhu a basa basa i basa wa sa wa na makhwarakhwaranyana so ya yeah, ku evuton'wini munhu a nga give up ka swilo leswi nga ku swi endleni a yi endla a ya mahlweni and loko i khe swi endla sometimes a swi lavi swi endla i langutele ku ku reward-iwa you know

So I look at that, I'm like, I look at Gio and I'm like, wow, that's a motivation that maybe na hina one day tatukuma iri kona eh, eh, kaihasha kamungadanone because radio is what I, I love. People that know me, they know that I've been, do, I did some radio stuff before

maybe it was not the right time i don't know but i still have hopes that one day na mina ni ta tikuma ni ri kona siku rin'wana kha ni haxa ka munghana lonene ende swi ta humelela i ku navela ka mina loku ni nga na kona and i'm very positive about that so yeah loko ni vona jiwan ni twa ni ni va na that story ku ri wow so jiwan is in it means it's possible

when i was young i, I was inspired by um, n'wamapfuxa ta ku rhwe n'wamapfuxa ta ku tala rhwe ngoveni I was inspired by those kind of people but Roy Ngoveni had a huge influence ka mina ka ku va ni rhandza radio na ku haxa xikan'we na sisconi conizer these days is conizer you know khala hi ku sisconi and um, i was also inspired by dj brian G Funk, Ike Ngoven, who's back now, come Katalonian FM. So it's good to see those kind of people. lava lava va na kokwani lava va hlaya mahungu mani kokwani fred rikhotro mahungu ya hora nkaye mihleri wa wona hi fred rikhotro you know you know it, it used to be nice man ku va yingisela radio so just hope ku ri na this line up leti ti nga kona sweswiwani ti ta endla ku ku va na ku cinca ka kahle swinene na swi ta ku vanhu vo tala va va langutele ngopfu eh, gongomela vanhu vo tala va rhandza ngopfu gongomela ka swilo swa ka munghana loleri eyi xi ta va xi ri kona n'wa g i think from monday to thursday loko ni nga vuli swona mi ni correcta guys nga ri eh, picture leyi ya khale leyi mara mara i believe ku n'wana n'wa g i kona laha ka gongomela vanhu va n'wi rhandza they love that show so hopefully he will be there another um, uh, show leyi vanhu va nga ku va nga yi langutela swinene i leya ya ya mani phaphama ne phaphama ni vulavule yona a no long yona phaphama ya dj brian ya famba kahle na conizer e, na xolani wa le kenuku xolani wa le kenuku ya yeah.

I hope these things, this lineup changes will actually fix those things because radio ya hina hi lava hi rhandza um munghana lonene fm na mahungu ya xitsonga ya ka sabc 2 the only two things that are promoting xitsonga as a language in south africa only two things ka television icon and probably It's actually one of the reason why nkanelo wa Gingirikani became what it is today hikuva hi, hi ringeta ku kula ku ku tlakusa vatsonga not only ririmi but vatsonga that's why sometimes hi vulavula xilungu ku hi la ku va voniwa na hi vanhu lava nga vulavuliki xitsonga vatsonga lava hina lava so van'wani va va va va va hi va hi va hi yowetela va hi chingela va hi rhuketela va ku hayi mi vulavula xilungu kun'wani nkarhi wun'wani yi ndlela ya ku na munhu loyi ka a kuma ku i na ku tsakela ka ka swilo swa xitsonga mara a nga swi koti ku swi twa a kota ku twisisa ku hi vulavula hi yini va mani ma vona loko vulavula xitsonga ntsena hi ku vulavula va nge yi twi vanhu lavaya so then vatsonga va nge promotiwi mara xitsonga xi ta promotiwa so swi kahle ku hi promota xitsonga na vatsonga two different things it's just uh, you know ene eh, mina ni ta tsakela ngopfu ku loko no tshuka ni ni fikini laya loko bayisa va nyika mike ta tsavela swilo mina but anyway so another show leyi vanhu va nga yi langutela swinene ka ka swilo swa ka munghana lonene i that sport show mina futhi i'm actually looking forward to that one that is actually what i'm looking forward to eh ku na rand optimus hi ti weekend ah, unfortunately a ni kumangi picture ya kahle ya rand optimus a ni vonangi yi ku ri na picture leyintshwa ka ka ti-line up leti a ti nga kona mara i know she's there hi ku ya hi pressa leyi nga kona

uh, grounded you know va nyikiwile swinene ka ku haxa and munhu la a tirhaka hi ku tinyiketela i once interviewed randu optimus um khale na ha tirha kun'wana ka community media for development a hi tirha na va gender links hi endla ti-profiles ta vaxisati lava va tirhaka hi sport so and, and i suggested her to the editors and then They said, okay, you can go ahead and interview her. So she became one of um, vanhu lava va nga va nga burisaniwa na vona eka book leyi nga humesiwa ya gender links yi vulavulaka hi va hi va xisati va le south africa lava va participataka swinene ka ka sport a ku na va berman um n'wana wa kaiza mutawunga ka merman uh, eh, jessica na van'wana van'wana lava va khuzaka ticricket uh, there's a lady who does cricket as well come SABC. She's a, a cricket a commentator. I forgot her name. Batelete lava va nga profile kwala so Rand Optimus was part of that. So it is something to, to see women taking on sport like she is doing especially on a radio scale because radio hi yona yi yingiseriwaka ngopfu ku tlula kumbe ku voniwa ngopfu ku tlula tv la misaveni hinkwayo so ya mani but another one i mhaka ya g one mani vanhu va tsakini mhaka g one gongomela a swi tiva kona va lava ku vulavula hi gongomela so ya guys so a ni lava hi burisana hi sweswo ku n'wina mi swi vonisa ku yini mhaka ya ka munghana lonene mi ri ku ta va na ku cinca already mi notisini ku cinca loku nga va kona um va tirhe njhani um lava va va humelerisi lava nga endlaku ku va na ku cinca loku nga va kona Um, Mina, I'm happy to see I- Aikengobeni back, you know. The fun thing about Aikengobeni is because um, his sister, Thelma Ngobeni, uh, she's my big friend, of course. Um, beside the fact that she's my big friend, I actually, she played a role kuva ni kota ku yisa demo ya mina ka munghana lonene na va uh, Buting, lava ku hlaya mahungu lawa um javulani baloyi futhi javulani baloyi you know vanhu lava va kotaka va nga va va va you know va va va ni kombe ku hanya kahle na vanhu va swi kota ku hanya kahle na vanhu va budijavo so va ve va nghenelela swinene ku va va ku heyi wena ku na ku na swilo swa so yisa swa wena hala na hala va ku ivi ni kota ku endla hi ndlela leyi va ku ah, ende ende a wu bed mani a a hi vonini then va ni vitanaka ti-audition so ku va ku vhele swilo a swi a fambangi kahle Mm. the reason tana another reason ya ku va ni endla this episode i ku va ni kombisa ku ha tlangela ku va ku ri na xitichi xa ka munghana lonene eAfrika-Dzonga and then ha tlangela ku va loko hi vona ku ri na matshalatshala ya ku endla ku cinca ku swi swi swi famba hi ndlela hina tanihi vayingiseri ha swi rhandza cause ririmi ra hina ha ri rhandza and ha swi tiva ku Hina tanihi Vatsonga hi vanhu lava hi nga sideline-iwa swinene loko swi ta ka vuhaxi a Afrika-Dzonga so we have to celebrate the small things that we have loko ni languta ka tinxaka timbe sweswiwani ku le ku celebrateni ka mhani loyi a nga duma swinene hikuva haxa mahungu ya xixhosa so ririmi leri munhu a ri vulavulaka ri na nkoka eka swilo swo tala van'wani va nga swi underminer mara loko wo languta kahle nga i nga tekeli hansi ririmi ra wena swi vona ku ri ka ku fikisa kun'wana especially loko ri na ku navela ku ku ya ku fana loko hina van'wana hi nga na kona so ve le ku celebrateni ka mhani noxolo grootboom ku va a haxe mahungu ya sixhosa hi ndlela leyi a nga swi endlisa swona hina vatsonga hina va mani hi vahi vahaxi lava hi nga ta tinyungubyisa hi vona siku rin'wana that's a question you know do we have those kind of people and then loko ku ri keni a hi na vona loko ku ri keni hi ve na vona hi tshame hi va celebrate na kumbe wo swi ba hi makatla hi ku n'wana na n'wana vhele i lwela ku lava ku nghena kona ku na tijelezi ku na ku jelezelana ku na ku lwisana ku na you know all those things leswi nga ku humeleni ka vatsonga vhele vatsonga vhele vanhu vo vo lwisana hi miyeri mara va kha va ku lwisa vanhu va miyeri va nga kombisi you know mara maxhosa va le ku celebrateni ka vanhu va vona hina hi ta celebrate rini vanhu va hina you know so here is me mandlakila gere gingirikani wa ka maxava ni kha ni ku a hi tlangeleni vahaxi va hina hi ndlela leyi va tsakele va amukela hi yingisela na xitichi xa hina ku xi kota ku kula um xi nga vi xitichi lexi va nga ta ku loko va xi languta va ku ha xo va na you know 120 listeners listenership so it's not you know the budget is small you know the more hina vatsonga hi yingisela xitichi na budget ya xitichi xi ta kula that's what i believe so that's what i had for you guys ku hi vulavula hi xitichi xa ka munghana lonene f m na ku jelo ku nga va kona ku mi khome njhani i vamani lava va mi tsakisa ngopfu um eh, mi langutele nongonoko wihi kahlekahle ku loko se ti nghena ti hisa mina swi ta ku vanhu vo tala va langutele gongomela na n'wana n'wa ji mina vhele ni langutele afternoon drive na um eh, na rhandi optimus hi sport na ku twa ku ku famba hi la ka mahungu ya mitlangu na na rhandi optimus i love that voice you know leyi nga na yona so ya hi leswi a ni ni khomile swona haleni ka nkanelo wa gingirikani hi le gere hi mina ni kha ni ku ekes dors ke tshwele ke lenyora ni twa tora hei ekes dors salut mi nga titimeli mi nga titimeli